hello everybody am amukela swinene ka nongonoko wa ntolovelo ku nga nkanelo wa gingirikani i guess most of you are wondering ku ri kahle kahle why ku yo wi ko titimela ka titimela joni mari nga ri ku le ku titimeleni ka nkanda lowu gingirikana um the reason is simple uh, i think mike and na yi le kule a ni swi rhandzi ku korhama korhama mina a ni rhandzi ku korhama korhama guys um no no honestly speaking a ni swi rhandzi ku korhama so that's why swi nga ri yi le kule ngo mike liwa as you can see with the title um nhlokomhaka ma yi vona a ni tshembi ku swi lava ku hi ze hi tsakasela ngopfu um okay mo hi nga ze hi hlwela hi 2019 um ni ze ni nge vulavula na um, vanhu lava nga close ngopfu na mina ku mhaka ya ku va ni ya mhaka leyi nga ka title ma yi vona ku ri swantswa ni ni yimanyana hi swa nkanelo wa gingirikani because a ni benefit nchumu lawani like i've said before and then un'wana ni byela ku no don't don't quit swilo swa nkani like nkirikani we love the show you know vanhu vo tala va ni byela ku no we love the show and then vele na ti-comment na ti vona vanhu ku na vanhu lava va rhandzaka nkani like nkirikani hi mbilu na moya and then also i also see ku ri loko ni langute kahlekahle loko ni sungula ku xavisa swikipa a ni nga xaviseli mali because vele ni luze mali yo tala ngopfu laha ku na vanhu lava nga fika va teka swikipa swa nkanelo nkanelo va ngeza va hakela na sweswiwani van'wani va fika va hi onhela swikipa you know so ni luzekele hi mali yo tala ngopfu ka swi swa nkanelo wa gingirikana ka mhaka ya swikipa leswi ni vona ni nga zi ni xavisa na nchumu because swi vona ku hayi ta vuya ni nge swi koti lexiyani uh so ni ve ni ve ni swi tshika mara ni vonile ku ri na support yikulukumba ngopfu ka vanhu vatsongo lava va rhandzaka nkani la gingirikani hi ku hi mbilu na moya like va ze va xava na swikipa van'wana va lava na tikepisi na yini no swi tani ni ta swi vona mara ku vulavula ntiyiso a ni tshembi ni ta swi kota hi ndlela leyi swi nga xiswona right now a ni tshembi ni nga swi endla swi lava maybe ni nga swi endla hi tindlela tin'wana kambe nkanelo ya gingirika ni tshamile na ti-award hi ze hi nga vona swi awada awadani a hi ri ka va ri ni khomanani eh, music ya hi ze hi wina va ku i show leyi nga kona ka youtube leyi nga ku tlakuseni ka ririmi ra xitsonga hi 2019 swa 2019 swilo leswi a xi fayekini no fika ni vekela dlu lawona so minkando la gengirikani is an award winning show so let's put it out there mi nga hlamala ku hayi ni vekele bot mafusi lawani try by force you know ku na video yin'wana ni nga tshama ni xuta na bot mafusi you know a ni tshama ni yi vekela video leyi a ni swi tivi footage leyi kwihi hesh a ku ve nghenela swo tala ngopfu plus ivi yi suka ka g c r nkarhi lowa a ni a ni a ni a ni swi xute ya ha ri ka g c r but mafos mara is a footage maybe ni nga yi uploada siku rin'wana kahle kahle i have so i have a lot of footage that i need to upload ka ka ka ka channel ya ka channel i'll put it that way um ni ta swi uploada ku nga ri khale mara ni twi nga ri swi swi necessary ku ri ni mi byela hi timhaka ta nkanelo wa gingirikani mm. to quit or not to quit okay let's put a disclaimer ani

vhele loko youtube uh, channel ya nkanelo wa kereke ni yi sungula a ku nga ri plan ya mina a ni tshamanga hansi ivi ni swi hleketa ku ha loko no sungula channel no no a swi humelerisa ni swona sweswo a ko va siku rin'wani ya mo ni mi byela ku maybe channel yi sungule njhani before ni vulavula hi bot mafusi um channel yi sungule yi sungurise mhaka ku va ni tshame ni tekeriwa foni exitarateni xa le joni eh la Auckland Park kun'wana kwala va Melville la ivi ni tekile foni ni ni teka movha ivi va teka va vutla foni ni ni teka movha va tsutsuma va nghena movheni wun'wana va famba ku ri foni yin'wana ya it was Samsung Note 5 Note 5 ya yeah. it was note 5 yes then va tsutsuma na na na foni leya ya mina ya note 5 a yi ni yi rhandza ngopfu foni leyi a yi teka swinepe swa kahle ngopfu na tivhidiyo na yinini a ni hamba swi hoxa ka instagram ya mina yin'wana ya khale leyi va nga tshama va yi heka vanhu a ya ha ri kona a ni na vo more than 3000 followers ka yona instagram ya kona maybe sweswi ni nga ndzaku ni ze ni nyama timbilu ni nga ha posti da so so after that incident ya ku va ni ni vutleriwe foni va tsutsuma hi movha ni zamile na ku cacanyana mara ni swi vona yi mara a- ku caca vanhu va fa- lava nga jika emovha va tsutsuma a ni swi tivi ku va ya kwini ku ya humelela ni mina ivi ni- ni- ni- ni- ni- ni nga ha va hlongorisi ni swi tikisa sweswiya then ivi ni tshame two days ni byela ni lan'wa ni ku ah mina f- smartphone na ha xava na ha na mhaka na swona ni hamba ni tirhisa xipolipoli mara e ni swi twisa ku ayi mina hi ni vanhu va social me- va social media vanhu va hosi tsundzuke loko ndzi ri xikolweni first day first year first day kahlekahle hi ve introduce ka blogging eh mara ku ri like uh, word blogging where you type a wu tsalatsala eh, eh, switoritori leswi swi nga ku humelela sikwini swo tani just something like eh, leswi ni swi endlaka laka nkanelo ya gingirikana mara u nga ri ti-video swona a ku ri a no vulavula ntsena so ivi ni swi vona ku yini ni nge lunghi ni tsutsuma ni yi landza foni loko ni kha ni lavalava foni laha ni nga xuka ni xopa kona foni um va fike va munhu la nga ni xavisela foni leyi foni liya yin'wani yintshwa i ni byele i navetise ngopfu ni yin'wani a ri na ku ri huawei mate ten pro a va ku i posh design a ku ri a limited version you know a ku ri yona ntsena kumbe a ku ri tintsongo leta ta ha ku huma so a ni byela ku loko wo teka foni leyi kahle ngopfu yi teka ngopfu e tivhidiyo kahle ngopfu ku teka tivhidiyo ni ku hina ku e ni ku ti-picture ke a nga a nga a nga tikisela ngopfu laha ka ti-picture vulavula ngopfu tivhidiyo so ni ku oh, okay fine ivi loko ni fika ofisini siku rin'wana ni fika ni ni kombela n'wana wa kholiki ya mina ku a ni khomelela foni loko mo cheka ka nkanelo a gingirikani episode one ya i a ku- a ku- a a ni testa foni leya na ku yi xavaku loko ku ri hi mpela mpela munhu leswi a nga ni byela swona hi swona a ni nga suku chanela a no testa leswiya a ni testa loko ke ni foni ya tirha a swi- that thing was unscripted was unplanned so episode one ya nkanelo ya ginkani there was no script no, no, nobody told me like 10 minutes before that video was shot i did not know ku ni ya shuta video liya that's what i'm trying to say a ni nga swi tivi so ivi a ni khomela ni vulavula ni ku no ni kombela ku testa foni leyiwani mani veri yi teka ngopfu ti-video swa ku i la ku ndla yini ni ku no no la ku vulavula so ivi a ni khomelela um foni liya ivi ni sungula ku vulavula ni ni vulavula hi swi swa a ni na newspaper na a ni vekevekele ti-newspaper pepa ni swi decoratile a yi khome hi colleague ya mina laha foni leyi a a ni ringeta loko ri ke video leyi impela foni leyi a swi kota ku teka video ya kahle na ivi himpela u ni cheka ni kuma ku eh, yi teka ti-video ta kahle foni leyi eh, loko ni hete ku xuta hi eh, clip liya ka clip liya ni vulavule hi swa swa swa tiawa swa ti no swa ti-album ya ku a ni vulavule hi mhaka ta ti-album ta kenny bevula na album ya bini mahingani ya mu huma ka sweswo mara that's how the channel started loko ni swi postini laha ni vone ku e vanhu vo tala va swi va swi languta swilo leswiwani e ende ke ni ve le ku commenti swi lava ku sweswo va swi lava swi lava se ni ku o oh, swi lava ku ni fanele ni hamba ni vulavula hi swilo swa muxaka wa so swa ti-album na ti-artist se hi swona swi nga endla ku se ni sungula ku vulavula hi ti-album na ti-artist all ta xitsonga all those things mara a ku nga ri plan ya mina ku va ni sungula ku vulavula hi ti-artist na ti-album all those things no a ni testa loko ku ri ke ni mpelampela foni leyi ya swi kota ku teka video ya quality and ni kumbe ku himpela ya swi kota so it was a mistake so now three years later because 2018 2019 20 so three years 19 20 21 yes three years eh, hi sungule ku endla ti-video ta ka youtube ni ve ni swona ku hayi mani

loko ni sungula mina 12 kumbe kumbe 8000 kumbe 12000 na tsundzuka loko mina ni sungula ku posta ti-video loko se ni swi landzelela swa ti swa swa ti-youtube ni vona ku i vamani va nga ku endleka swa muxaka wa so my first was doing that and then a ku na channel ya dj brian i think it was it's 15000 12 15000 somewhere there then yeah those were the two channels that i knew loko loko me ni sungula ku endla swa ti-youtube loko se ni sungula ku endla swa ti-content ya muxaka lowa kuwa wa swa music wa xitsonga and all that ni kume vanhu va lava kha va swi endla dj brian na vo na, na mafosi mara loko chika channel ta vona it's Chandela DJ brand probably is one of the oldest maybe loko ni nga hoxisi yi nga va yi ri na vo ma 8 to 10 years yi kha yi ri kona channel liya loko ni nga hembi loko ku ri ke na hembi va tani va tani koreketa laha hansi dj brian mara that channel loko ni nga hoxisi yi nga va ri na ma 50000 above 50000 subscribers or going to 6 i'm not sure mara ya mafosi yi na vo ma 40000 subscribers ne and ti-channel ta khale so loko ni languta ti-channel leti ti ti ti nga ti ti nga sungula probably during the their time ti famba vo ma 200,000 subscribers 300,000 to million subscribers loko na ni compare vona na na ti-channel leti tin'wana ti nga va nga leti va nga sungula na tona then na swi vona ku this is it's the growth in the space is too slow Mara Debi, guys, it's too slow. The only channel that has grown faster, channel ya Solmakamu. All know, I mean, there are reasons why I could even make a nice video about why channel ya Solmakamu G1 yive yive na progress leikulu kumba ngopfu like that, you know, because I mean, before yena a nghena ka swa YouTube vele, the video ta Mafenya Brothers na swa Solmakamu a swi famba vuma half a million views ka ti-channel ta vanhu lava a va swi uploadile so clearly there was a demand for the kind of content leyi yena a nga na yona because he does a different kind of content right so a ku ri na torha ra ra ku va ku ri na that kind of thing so it was not a surprise ku va channel ya g1 yi famba vo ma 30 000 sweswiwa loko ni nga hembi yi nga va yi ri na maybe almost a year yi endliwile that is how a channel leyi nga ku sapotweni yi fanele yi va yi swona in a year at least have above 30000 subscribers loko swi nga fiki kwalano after a year tshika hi leswi hi laha mi ni nga fika kona laha hi 2019 ni ve ni swi vona ku loko ni compare channel ya mehe na channel ta van'wana leti ti nga sungula during the same time ni ve ni swi vona ku vona va famba hi ku hatlisa ku tlula ya mina channel ende loko ni compare content na swi vona ku ha ah, mara mi ni tirha ku vava muzikeni the kind of content leyi ku endleni is too it's it's beyond you know maybe ya qualify na ku va yi tlanga ka a no themendela vanhu va ka loko mo cheka ti-episode ta nkandelo ke ka ndlela ta khale mi ta swi vona ku a swi qualify na ku va swi tlanga ni ka tv swilo leswiya mara there's not enough uh, people who want to watch that kind of content mara the people who were doing the same kind of content mara va vulavula hi ririmi rin'wana xilungu loko no no endla kumbexani xizulu ni tsundzuka channel to tala ta xizulu ti ve ti sungula sungula during that time ende ti famba henhla na ta xipedi na mina ta ta sutu ti ve ti sungula sungula ku vulavula hi music swi va swi va swi swi ri henhla swinene um ti-subscribers ta vona ti le henhla ngopfu and then ni swi vona ku oh okay mina ya mi yi slow

a ku na mali mara hi ta vulavula hi swona ku na video yin'wana yi nga endla hi solo makamu na yona ku vulavula hi yona laha mara hi ta sungula hi languta liya ya ya tribal force so tribal force ka video leyiwani u vulavula leswi swin'wana leswi swi fambelanaka na leswi a ni swi hleketini hi 2019 the reason a ni lave ku tshika swilo swa nkarhi kahle swi ni tshikini man let's be honest ni tshikini ka ni loko hi ngira hi 2019 that was yeah between june and september or May and September a ni nga ha endli ti-video ta nkanelo ya Gingirikani a ni endli swa ti-idols hi 2019 that's when ni nga sungula channel leyi nga vitaniwa Gingirikani media na nkanelo sport mara nkanelo sport came later mara swa Gingirikani media hi swona swi famba ngopfu so a ni endla music wo hambanahambana loko mo cheka ti-views ta ko ti le henhla ngopfu and a ti famba fast you know then kuma ku channel ya kula loko mo cheka ti-subscribers ta vanhu ta vanhu va nga lava vo tala hi machangani

september october somewhere october hi kona ni nga vuyela ndzhaku ni ndla swa music wa xitsonga again mara a ni swi tshikini a loko a ni nga vulanga that was the problem so swo swa lawa ni la ku vula swin'wana so but before ni vula swin'wana ni la ku vula ku ka video leyiwa suluma i mean uh, mafosi u ri ku na ti-challenges leti va hlanganaka na tona loko va endla ti-mc as an mc ka swilo swa music wa xitsonga va swi nga kahlekahle i te ku va mc ka ti-festival ta music wa xitsonga swi nga ku zondzisa hi vanhu and i agree maybe let me a yingisele nyana leswi va nga swi vula i agree and then i'll come back with my commentary okay loko mi lava ku vona video leyiwa hinkwayo yi helerini fambani ka try by force uh, channel is called channel 95 ya mi ya yi vona yi helerini laha ni tshemba ku van'wana vo already mi yi vonini because vanhu ti-subscribers ta mafosi na ti-subscribers ta nkanelo wa gingirikani nga ri ta helana nyana so

challenges leti va va va nge va hlangana na tona laha lavowa va ti mc na swi tiva leswiya mina I, I, I, I did stage managing ka ti-event to hambanahambana and i also been an mc ka ka ka ti-event ta ku hambanahambana and i've seen you know the challenges that that is talking about indeed there are challenges uh, let me see

manager kumbe an mc ka swa music wa xitsonga na ku va a youtuber ti-youtubers to fana na va hina hina hi vulavula ku thyaka la ka ka youtube hi ti-artist ku na challenges to tala ku tla letiya laha veri va zonda hi ti ku na swi nga ku zonda hi tinkambi ne mara ka hina swi ku zondzisa hi tinkambi that's number one swi ku zondzisa hi valandzeri va tinkambi that's number two then number three swi ku zondzisa na hi vanhu in general ku na valandzeri lava va va ti-fans ku na vanhu va general ne then so hi zondiwa kanharhu loko mo cheka ti-comment leti nga kona laha ka ti-videos leti ti nga hundza na ta ta recent ku na vanhu vo tala va va rhuketelaku you know it was worse loko swa ha ku sungula because it was almost like new thing ka sweswo vatsonga ku va ku ri na munhu la vulavulaka swilo swa swa music wa xitsonga hi ndlela liya so rizondo a ri rikulu ngopfu lero loko munhu a ka a nga tiyangi ni vula a ni vuli ku mara ni tiyini mara loko ri ka ri nga tiyangi nge ni we khale so ku na ku zondiwa swinene ende a swi nandzihi that was one of the reason why a ndzi byele ku na tshika hi 2019 swilo leswa swa nkanelo wa gingirikana i va ni khongotela va va ntwanano maraji na van'wana van'wana va nga kusuhi na mina va ku hi nga tshiki you know na sweswiwani as i'm speaking to you swilo leswiwani ni swi discussini na na vanhu van'wana na van'wana lava va nga kusuhi ngopfu na mina va ku ni nga tshiki still i'm doing this video ni nga kumanga mpfumelelo wa vona they don't know i'm gonna say these things so ti-challenges ti le henhla ngopfu hi hi ndlela yaleyo you know then ku na mhaka leyi ya ku vanhu va ku va dyeriwa mali uh, i think g1 solumakam i think g1 solumakam tried to explain this this issue ya mali

oh a yi fanele hi ve na hi ve na interview na g1 ka nkanelo wa gingirikani eish before man before this video ma vona se ah, ma vona se anyway swilo leswi g1 a nga swi vula laha it's true a ku na a ko va na mali leyi nga kona ka ka youtube vanhu va hosi leswi swi ndliwaka laha vanhu vo tala va ti va ti-youtubers va tirhisa nkarhi wa vona na ti-equipment ta vona leswi vulaka va fanele va tirhisa na timali ta vona ka ka ka ka swiyimo swin'wana ku fikelela ku va kota ku ku ku nyika vanhu lava nga subscribe vukorhokeri bya bya ti-shows to fana na letiwani ni tshemba ku mike leyi nga laha ya g one a ni tshembi ku yi xave hi channel a hi nga tivi kumbexana mara a ku va na mali ka swilo swa ti-youtube mali yi kona mara ka content ya ya xitsonga mali ku hava so loko ku ri ku na munhu la a nga ta sungula youtube ka content ya switsonga ya switsonga ya xitsonga mani exi a langute mhaka mali i ta va na nkingha because there's no money here if you wanna do swilo swa xitsonga do it for because you you just have passion for the culture you know you just like the language mara i nga swi endli hikuva i lava ku kuma mali because you'll be very disappointed you'll be very stressed so a ku na mali so ni nge because of the fact that ku endla content ya ya swilo swa vatsonga swi swi koxa wena n'winyi nga ku endleni ka swilo swa so like you have to pop up your own money travel you get equipment lights you know you have to get someone ku a ku khomela camera ende munhu i nge n'wi susi ka vona mahala i fanele sometimes u n'wi nyika xan'wanchumu ku at least a a kota ku ku pfuna mina ni pfuniwe ngopfu hi munhu wo fana na ntwano maraji even though mina ntwano maraji a yi tshami hakelana ku va a ni khomela camera because mina loko mo cheka ti-show ta kanelo ta mina ta ntwano maraji hinkwato i mean most of them actually i can say all of them guys almost all of them yeah hi mina ni khoma camera liya ku sikesa swi ho sungula you know so mara mina na ntwano a yi tshame yi hakelana ku va hi pfunana hi ndlela yeleyo because we are brothers like this some people think we are friends we are not friends and he knows that we are not friends I'm, i can't have a friend like him no maybe i tichomi ta vachavi mara mina ni twana u ni nge pfuki ve vanghana he's not my friend he's just my brother you know i i boti wa mina ntwanano so a ku na mali mara loko no va ni kuma ku ni kuma vanhu van'wana lava faneleke va ni khomela tikhamera sometimes a yi kuma ku loko ni ya ka artist ni tirhisa mali ya mina ni travela you know not ku va ta fika ku a ni expect vele va nyika mali ya petrol cause hakanyingi ti-artist ta xitsonga a va na they are not financially equipped ku va nga kota ku fikelela ku ku pfuneta hi swilo swo fana mali na all those things and it's not a complain we all know why it's like that and unfortunately Unfortunately, it's going to remain like that for a while unless there is a change. Yes. So, loko ni vone episode leyiwa ni ve ni va touched even though i did not like some of the things mara leswi nga vuriwa laha swo tala a ni pfumela swona a ku va na mali laha 2000 views ka ka channel doesn't mean 2000 rand uh, ku na tivideo loko no mi pfulela laha mi vona ku ri ni kanelwa ka ni nga va endle mali muni hi video ya leyi ni nga endla khale mi nga mi nga chava mi nga really 20 rand or 200 rand the whole time you know because you get paid per um, loko vanhu va vona ti-advertisement and uh, kuma ku advertisement tlanga maybe a minute or 30 seconds kuma ku vanhu vo tala va skipa some, some of the ads go up to 5 minutes you know but at least people don't watch ads that's what i know

maybe i shouldn't say it yeah let me not say it because swi ta ni nga no no break mara and break mara hi leswi swi nga xiswona i come from a background leya yi nga na vu ethnographic um pride you know ethno pride or cultural pride that's where i come from the kind of background i'll just refer to it as a background yeah my background is that

in different worlds it's been like that it's been like that it's been like this mara you know that's when you have passion sometimes loko vulavula leswi swi nga na passion ka swona na mara a ma ha koti ku ma ha koti ku hindza but um, it's such a pity that unfortunately because of all the beside the negativity because me munhu me swa negativity a ni swi tekeli ngopfu nhlokweni ni ndlela leswi ni endlaka swona mara unfortunately i don't think ni ta swi kota ku ya mahlweni ni ni vulavula hi swilo swa music wa xitsonga ka channel ya liwa um yeah i just don't know ku ri ku swi ta vitaniwa yini in the next life mara uh, as you can see in the title i am

override that uh ti-programs leti ti nga tshama ti endliwa ka nkanelo wa gingirikani ti ta tshama ti ri kona ni nge ti delete i'm not gonna remove anything um ku na ti-video to talo leti nga ti teka ta music wa xitsonga leti ni nga ta tlhela ni ti posta during the time because swi tele guys i have a lot of lot of videos leti ni lavaka ku tlhela ni ti posta kwala ka chanele even though ni nge heti laha ni ta vulavula hi swilo swa music wa xitsonga um mara i am not leaving youtube a ni fambi ka youtube ni ta tshama ni ri kona that's the good news about this whole thing mara loko mo tshuka mi vone ku na consistency ya ku va kuma ku a swilo swa music wa xitsonga i nga ri swi salela ndzhaku i mhaka ya ku ni teke xiboho xexo on my own ku ri a a ni voni swi ni yisa helo even though swi ni yisa helo mara in terms of the you know the turnaround the recipient mm, I don't think it's received well in the France that I mentioned earlier ka tinkambi vaseketeri na vanhu in general

e channel yo fana ya mafosi still ya ha struggle ku fika ka 50 k and i khale ti ri koho ti-channel leti khane nkanelo mandla gingirikani channel kumbe nkanelo wa gingirikani khale yi ri kona mara yi le ku hluphekeni ku va yi fikelela 20000 subscribers we are at 15 and half 15.5 thousand so 15 thousand ya almost 16000 subscribers ka nkanelo wa gingirika ne but that is also because of the kind of content i try to infuse with english content or content leyi nga ri ki ka swa music wa xitsonga necessarily loko ni taste hi yona swilo leswiyani ni vone ku na ti-views to tala ngopfu ni vone na it was received well better loko no ndla video sweswa yi vulavulaka swa swa outside xitsonga music right now yi ta kuma ti-views ta le henhla ku tlula loko no endla video ya yin'wana na yin'wana na yin'wana ya general yo vulavula music wa xitsonga unless if i speak about mr post or ben mayengani or if there's a beef yo karhi kumbe scandal xo karhi ende mina eish conscience ya mina as much as swilo swa beef nge swi avoid a ni tsaki loko ni endle ti-video ta ti-beef a swi ni tsakisi even though na tala fika ni hlekelela and all those things mara a swi swi ni hlekisaka swi ni tsakisa ngopfu mara it looks like the only content loko ku nga ri but majuli vula but majuli va vona hi munhu un'wana na un'wana hambi mixhosa hambi muzulu hambi mutswana hambi mulungu the people watch but majuli if if anyone can post a but majuli video right now ita famba swinene because uh, na algorithm ya youtube ya va tiva but majuli so that is gonna go bin mayangani same thing mr post same thing so swi vula ku then does it mean ku ti-channel letiwa leto ti ndlaku swa music analysis swa music wa xitsonga they must always talk about Ben Manga and Mr. Post, you know. I'm talking about the music channels, not not not um, like uh, uh, channel of an G1. G1 is doing a different thing. It's a different kind of uh, content that one. You know, vanhu vayona you know. Mara ka vanhu lava nga na interest ka sweswa music wa Xitsonga. Um does it mean we fanele vulavula hi Mr Post na na na na na Benimanga ntsene na? And mina I try to not be driven by that and then I pay the price and then I'm like okay it's okay anyway I'm not even getting anything it's fine but so xi ri lo a ku ku va na xi ri loxikulu a ku va xi ri loko va xitiviso lexiwani ku ri ni nge he swi koti ku yisa vukorhokeri bya ku tirhisa talawani ku kambelo la music ya xitsonga unless unless if whatever will have happened ka music wa xitsonga it becomes a national

na na na na nyuma vumina kumbexani ririmi ra mina a ku nga ku ta ku nga ri mhaka ya swena swona sweswi ku ta ku ri mhaka ya ku it's it's a lot of work no i think i need to leave the stage ni siyela van'wani lavantshwa va ha ku nghenaku na vona va va nghena va cina nyana you know va thawuza thawuza nyana i nkarhi wa mina wu herile guys kha ni kha ni vulavula lawani ni ta tikhomela ku va video leyi yini mara hi leswi a ni ku mi byela swona ku ri nkanelo ginkani eh yi ta mahlweni yi uploada tivhidiyo leti ti nga ti nga kona mara yi ni nge heti laha ni fika ni vulavula hi swa music wa xitsonga unless if there's a huge interest global or, or national interest yes nkarhi luwa wa ku va ni ta lani ta ku va ni byakabyaka a ha swi herini um those who choose to stay in the channel can stay uh, lava van'wani va twaka hi nga ri maybe leswi ni nga ta va ni kha ni swi phakela swi ta swi nga ri ka interest ya vona it's fine they are allowed the door is you know yeah so hi leswi a ni mi khomele swona haleno ka nongonoko wa hina wa nkanelo wa gingirikana yo it's so weird ku ri ni ya vulavula swilo swa for the last time swi nga endleka ne okay i don't know mara right now this is how, how it is it will be for the last time ni vulavula swilo leswiwa loko ri mina le gere gingik yo i can't even say it okay i'm not emotional but i'm emotional i've been emotional so it's fine

mi nga titimeli